Içiňizde Garri Potteriň muşdaklary bar bolsa, siz üçin täzelik bar. Garri Potter basym serial görnüşinde çykarjak bolýarlar diýe HBO kanalyndan. Her kitap bir sezon bolmaly. Indi göz öňüňize getiriň, örän uzak zadyň gürrüňi gitýä bärde. Nähili garaýaňyz, görersiňizmi? Meň liçni minýenýäm men kän prikwel bolsada halamok. Prikwel bolandam bir film çykarýalarda soňam yzyny çykarýalara şondan öňdäki waka diýip. Ana şonam kän kabul edip bilemok. Sebäbi näme boljagyny bilýämä men perežwaýt edip bilemok. A bu welin edil özi. Ýöne şeýle bir zat bar Garri Potter kitabyň esasynda çykan kino. I kinoda kitapdaky zatlaň hemmesini aýdyp bilmeýäler, aýtmadylar. Sebäbi gaty uzaga çekmeli bolýa. Serialda welin hersiniň üstünde aýratyn durup geçip bilýäler. Onsoňam islendik kino aslynda çykanda şol iki sagatlyk kino bolsa üç ýarym sagat zat bolup çykýa, režissýor şon ýaly wersiýany oklaýa. Soň ony studiýalar, prodýuserler gysdyrýalar, aýryp bolan zady aýyr, gysgalt kinony diýip. Islendik kino şon ýaly. Meselem, Titanigi alsak, nähili gowy kino, üç sagatdanam uzak. Ýöne bilýärdiňizmi, şol paçti alty sagat bolup çykan kino. Jeýms Kemeron şolar ýaly wersiýany oklaýar. Özem taýyn görnüşinde, montaž zat, hemme zat edilen. Kän ýerleri aýrylanşoň, meselem, Titanigiň içinde sportzal bar-da, o taýda-da bir trenažor bar, gaýykda küreklenýän ýaly. Şonda Rozaň ejesine barlap göresiňiz gelýärmi diýýär welin, Samsyk gürlemesene, meň durmuşymda küreklemek iň soňky gerek boljak zat, diýýä. Ertesi günem näme bolýanyny özüňiz bilýäňiz. Kän şonýaly meselem ýa o baýlar-a işigi gurup ýokaryk gaçyp gitýärler, garyplar welin aşakda şol Jek bilen Roza ylgap barýarka, garyplar gaýtam kömek etýä, egnine pled atýa, üşäýme diýip, ýene şonýaly Gatlaklaň adamkärçiligi barada durup geçýän ýerler bar. Aý şon ýaly köp ýerler aýrylan. Isleseňiz görüp bilersiňiz, ýutubda bar şol. Indi Garri Potere dolanýas. Aktýor Deniel Redklifden soraýalar, Seriala çagyrsalar düşersiňmi diýip. Olam aýtýa, Eger şoň bilen şu serialy görkezjek bolýan bolsalar bu düýbünden ýalňyş podhod diýýä. Olar täzeçillik salmaly otaýyp diýip aýtýa. Menem şo pikir dogry diýip hasaplaýan sebäbi gözüňize getiriň Garri Potter filmiň uje üçünji çasty çykanda ýaňky aktýorlar filmdäki personažlardan uly ýaşlary şoň üçinem şo döwür şolaň ýüzünden jahylýurtuk çykýa şony aýryp çykmak üçin bir studiýa işleýä ýüzüni has tekiz şo ýaşa gabat gelýän edip görkezjek bolsalar onsoň bu serialda indi olar ulalyp gitdi nähili ýagdaýda saljak bolýalar bilemzok düýbünden ýöne çagyrylýanam belli däl. Şul Garri Pottera Deniel Redklife görlüp eşidilmedik ýyldyzlyk getirdi bilýänsiňiz özüňiz iki müň dokuzynjy ýyl Angliýaň iň baý ýetginjegi bolan şul şo ýyl ýeriň ýüzündäki on sany iň gymmat aktýoryň biri bolup Ginnesiň rekordlar kitabyna-da girýär ýöne aktýoryň özünden soraýalary welin Garri Potter maňa bir näme diýilýär proklýatiýa ýaly bolup görünýär diýýär sebäbi adamlar henizem meni şo personaždan aýralap bilenok diýilýär Şeýle pikir edýä, ýöne liçni meň pikirimem şon ýaly, menem kän aýralap bilemok. Ýa şol şo personaža özünden kän zat goşdymy, nämemi şoňa gaty meňzeýä. Hemem ýene bir zat ba, ýaňky aktýor Deniel Redkliff, Elaýja Wud, onsoň Makeleý Kalkin şolar bir üýtgeşik sypaty ba şol aktýorlaň. Şoň üçin şu bir obrazda kän wagtlaýyn galmaly bolýar. Ýa-da garrap sypatyny ýitirýänçäler şony adamlar başga zatda kän wasprinimait edip bilenok. Başga rollara gabadam gelenok. Gözeňize getiriň, ýaňky Deniel Redklifi Jeýms Bonduň rolunda görüp bilýäňizmi? Ýa bolmasa aýdaly Igra prestoldaky Jon Snowyň rolunda görüp bilýäňizmi? Görüp bilmeýäňiz. Sebäbi Olaň spesifiçeski bir wnýeşnosti bar. Hemem ýene-de bir zat, prodawajmy lico diýip bir zat bar. Owadan standartny figuraň ýüzüň bolýar welin, geroýyň roluna ýa-da şon ýaly baş gahrymanlary arkaýyn saýlap bolýar. Bulary welin şo gabat gelýänräk rollara salmaly bolýar. Golliwudam örän professionalny işleýär. Her kimi gelişýän ýerine düşünip saýlaýarlar. Ýöne bizde kän üns berenoklar şu zatlara. Häzir meň aýtjak bolýanyma dogry düşüniň, men kinostudiýaň, Türkmenfilmiň ýa döwletiň derejesindäki çykýan zatlary aýdamok, çeper höwesjeňleň etýän zady barada aýtýan. Çykarsynlar, garşylygym ýok oňa, ýöne professionalnyý derejede däl-ä şolar. Hä biziňkiler nähili çykarylýar hemmämiz çykaryp bilýäs dostlar hiç hili o taýda kynçylyk ýok häzir men aktýor boljak senem kamerany alla meni al senem montaž et şeýdip çykaryp bolýan zat ol ýöne şo kinomy kino dämi ol uje başga gürrüň ana şo zatlar biynjalyk etýä meni. ýa bir düýbünden artist däl adam daşary ýurt bir kinony görýä, banalny bir kinony, onam hiç kim bilýän däldir öýdüp, meselem biz görýän däldiris öýdüp şony kopiýalap täzeden şoň plagiat bir zat etjek bolýa. Indi şolara ýüzlenesim gelýä men. Şu Ýyldyzlardan, şu mediaň işgärlerinden obyçny adamlar kän kino görýä, meselem biz kän görýäs. Şoň üçin bir kinony görüp, ogurlamakaň, bir ideýany, banalny bir zady almakaň azaçyk pikirlenseň gowy bolýamyka diýän, şuny menden başga birem gören bolaýmasyn diýip. Şoň ýaly bir ogurlap ideýa ograp çykarýan oglan bada bizdede. Şoň dosty tanşym meň. Şoňa aýtdym näme üçin şo şeýtýäre hemme kişiň bilýän zadyny alyp täzeden tagamsyz edip çykarýa diýip. Olam aýtdy menem aýdyp gördüm şoňa diýä ýöne oň bir düşünjesi ba ogurlasaň bolýa has gowy edip ýerine ýetirseň ol öwgä mynasyp diýdi diýä. Indi oň has gowy diýýän zadyny aýdyp bereýin men. Bir populýarny kinony alýa, şo taýda biri aglaýan bolsa, gözünden ýaş gelýä gürläp durka senem şoňa perežiwaýt etýäň, uje içki dünýäsine girýäň sen şoň. Şony görýäňde gynanýaň gun olam seretýädä, hä, indi men şuny alyp edişime seret diýýädä näme etýä ýaňky. Ýöne oňki ýaly gürläp aglanokda, Wee! edip kadyrda gygyryp başlaýa, has gowy eden bolşy şoň, gözüniň içinem gözmazdan dolduryp ýaram ýaş bolup, elini aýagynam şeýdip, utrirowyt edip, ana şol has men gowy derejä eltdim diýip düşünýä. Men welin dostlar görüp otyrkam daşyndan utanýan, görmänä utanýan. Ana şo barada belläp geçesim gelýär. Ýene bir gezek gaýtalýan, Türkmenfilmiň işi däl bul, ýa döwlet derejesindäki zadamda. Çeper höwesjeňligiň şul prosto biziň ýyldyz diýip tanaýan adamlarymyzyň etýän işi. Şoňa siz nähili garaýaňyz? Häzir ýöne şuny aýtýan-a men köpüsinden gaty ýigrenç alýan men. Hä, bir-iki sanysyny görüp şuny diýen bolsam, ýigrimi bäş sany adam jaň etýär maňa her gezek, şo men barada diýdiňmi diýip. Aslynda welin şu zady üýtgeşik zat aýdamok men, hemme kişi bilýär şuny, hemme kişem şuň gürrüňini etýär. Indiki gezek sen gaty görüp kofýaňy reklama edip durkaň maňa öýkünjek bolsaň pikirlen şuny, gaýtam özüň bildirýäň özüň barada diýilýänini. Öňem bir çagajyk bardy-da, agamyň magazyny bardy. Şo tak jigisi bile gelende, Gele-gelmän ara Müňlük marožnaň näçe manat diýýä. Müňlük marožna müň manat bolýa-da. Soňam jigitiniň adyny soraýaň-da, Jigiň ady näme diýýäň welin, Aýt meneş, aýtma diýip, özi bildirýä. Şoň üçin seň etýäniňem şoňa barýa. Gaty görmeli-dä muň üçin. Men hiç hili erbet zadam diýemok. Prosto ýaňky ýaly professionalizm ýok bolanda, adamyň bir kellesi işläp, özi bir zat etjek bolýa welin, şoňa maslahatçy ýeten ol. Şoň üçin aýtýan men.